Diffiċli nifhmu dak li seħħ fit-toroq tal-Belt Valletta nhar is-Sibt, 7 ta' Ġunju 1919, jekk ma nqegħduhx fil-perspettiva storika ta' dak li ġara fid-dinja u f'pajjiżna fil-ftit snin ta' qabel. Il-borma kienet ilha tbaqbaq. u l-irvellijiet tas-sette Ġunju mmarkaw il-waqt meta l-poplu għolla l-għatu u ferra' l-kontenut jali tagħha fuq min kien ilu jkiddu. Nistgħu ngħidu li fost l-aktar fatturi li kkontribwew għall-għadab tal-poplu kien hemm l-Ewwel Gwerra Dinjija, jew aħjar l-għaks li ġabet magħha. Il-gwerra ħarbtet l-oqsma tal-biedja u l-industrija f'ħafna pajjiżi. U, anke wara li ntemmet, il-gvern kolonjali Ingliż ma rnexxilux joffri provvista adekwata ta' ikel għall-Maltin. Iktar ma l-ikel beda jiskarsa, iktar beda jiżdied l-għoli tal-ħajja li miegħu l-pagi tal-ħaddiema ma bdewx ilaħħqu. Sadanittant il-poplu beda jara lill-importaturi tal-qamħ u t-taħħana tad-dqiq jistanew minn fuq il-prezz tal-ħobż. L-ewwel ħjiel ta' għawġ deher fis-seba' ta' Mejju 1917, meta l-ħaddiema tat-Tarzna ħarġu fuq strajk ta' ġimgħa għax dehrilhom li ż-żieda li ġew offruti fil-paga ma kinitx biżżejjed biex tpatti għall-għoli tal-ħajja. Dak iż-żmien, il-gwerra kien fadlilha ftit iżjed minn sena oħra biex tintemm. Ftit jiem biss wara l-iffirmar tal-armistizju, f'Novembru tal-1918, it-tabib Filippo Sciberras, li Ġużè Orlando jiddeskrivih bħala raġel konoxxut għall-onestà tiegħu u rrispettat mill-poplu kollu, kebbeż xrara meta għamel appell imqanqal biex il-Maltin jingħaqdu ħalli jieħdu dak li kellhom dritt għalih u jiksbu kostituzzjoni xierqa. Appelli simili baqgħu jsiru sal-bidu ta' Frar tal-1919 u fl-aħħar ġie deċiż li fil-25 ta' Frar fil-Belt Valletta titlaqqa' Assemblea Nazzjonali taħt il-presidenza tat-Tabib Sciberras biex tiġi diskussa b'mod konkret it-triq lejn il-kisba tal-Kostituzzjoni. Dakinhar deher ċar li l-qigħa kienet saħnet sew. Għax waqt li l-laqgħa kienet għaddejja, il-folla miġbura barra kissret il-vetrini ta' xi ħwienet u attakkat il-Palazz tal-Gvernatur. Fi tmiem il-laqgħa ġie deċiż li tintbagħat riżoluzzjoni lill-Gvern Ingliż biex il-Maltin jingħataw awtonomija politka u amministrattiva. Il-poplu kompla jesprimi l-iskuntentizza tiegħu fil-ġimgħat ta' wara. meta fost oħrajn spikkat protesta quddiem il-każin Malti kontra l-prezz tal-ħobż u beda strajk mill-istudenti tal-Università. Tista' tgħid li Mejju kollu kien ikkaratterizzat minn protesti kuljum mill-istudenti fit-toroq ewlenin tal-belt kapitali, sakemm l-istrajk intemm fis-26 ta' dak ix-xahar. It-tieni laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali kienet appuntata propju għas-seba' ta' Ġunju fl-erbgħa ta' waranofsinhar, għal darb'oħra fis-sala tal-Giovine Malta, il-Belt. Orlando jgħid li n-nies bdiet tinġabar ġmielha minn kmieni u l-kotra mill-ewwel dehret li se tkun wisq ikbar minn dik tal-25 ta' Frar. Waqt li kienet għaddejja l-laqgħa, il-folla bdiet tniżżel il-bnadar Ingliżi minn fuq il-binjiet. Attakkat stabbilimenti magħrufa għas-simpatija tagħhom lejn il-Gvern Ingliż u għamlet ħerba mid-djar ta' negozjanti sinjuri, fosthom dik tal-importatur tal-qamħ Antonio Cassar Torreġġani. Waqt l-irvellijiet fit-toroq tal-belt, tliet Maltin inqatlu fuq il-post. Manuel Attard, Ġużeppi Bajada u Enzu Dyer. Malti ieħor, Karmenu Abela, ġie ferut l-għada l-Ħadd waqt attakk fuq il-Palazz tal-Kurunell Fransija fi Strada Rjali u miet fis-sittax ta' Lulju ta' wara. Għalkemm jissemmew l-aktar dawn l-erbgħa bħala l-vittmi tal-irvellijiet tas-Sette Ġunju, kien hemm żewġ vittmi oħra li ma jidhrux f'din il-kronoloġija iżda li jixraq li jitfakkru wkoll. Antonio Cassano ta' 77 sena mill-Birgu li miet fis-17 ta' Novembru 1919 minħabba l-ġrieħi li ġarrab fl-irvellijiet u Francesco Darmanin li miet fl-Isptar tal-Moħħ fit-Tlieta ta' Lulju 1919 kawża ta' dak li għadda minnu waqt l-irvellijiet. F'Lulju miet ukoll suldat Ingliż tar-Royal Engineers, MacDougall, li qala' xebgħa kbira fi Strada Teatro l-Ħadd filgħodu. Is-seba' vittma. Wara l-irvellijiet saret inkjesta militari, inkjesta pubblika u komplew il-laqgħat tal-Assemblea Nazzjonali. F'Ottubru tal-1921 saret l-ewwel elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida u fl-ewwel ta' Novembru, Infetaħ uffiċjalment l-ewwel Parlament Malti.
Jien min jien? Jew aħjar, jien min kont? Iż-żmien li qed nittratta hawnhekk joħodna iżjed minn nofs seklu lura, meta jien kont għadni daqsxejn ta' tfajjel imqareb, skumnikat. It-tifel ta' barra t-triq li ma riedx jaf bid-dar t'ommu u missieru. Nidħol meta nidħol għall-irqad. Ikel meta nsib. Kont tifel vagabond. Jisimni Karmenu, isejħuli Menu. Bħal kull ponta ta' labra, kelli n-niggieża tiegħi. U l-ewwel okkażjoni li ġietni kienet meta l-poplu għadab kontra l-qawwiet li kienu qed jaħkmuna. Kont mal-folla dakinhar li daħlet il-belt imxewxa fix-xemx tiżreġ ta' Ġunju. Ġiet il-kotra mill-irħula mbegħda u mit-tlett ibliet, mnejn it-tarzna bħal forn jikwi ħarġet il-massa tal-ħaddiema mxabba sa mneħirhom mid-diskriminazzjoni. Ġew nisa, tfal u rġiel bl-imkatar imdawra ma' rjushom, ħafjin, bil-pexxun bil-vin imqabbża. Sa kien hemm minnhom min daħal bl-imgħasqa u bil-furkettun u marbutin mal-lasta mkatar ħomor u bojod. Tat-Tarzna ħanqu l-Laneċ u d-Dgħajjes u niżlu x-xatt ta' Marsamxett. Fost l-għajjat u l-istorbju qishom intelqu qabda barrin jiġġerrew tul it-toroq dojoq jagħtu bi qrunhom kull min jieqaf quddiemhom. Min-naħa ta' Sant'Iermu u mill-gabubi tal-Mandraċċ u tal-Arċipielgu żbukkaw ġgajtiet kbar ġmielhom. Kollhom storbju u frattarija qishom sejrin għat-tiġrijiet ta' Santu Rokku. Din id-dinja ċkejkna tagħna qamet bħal ruħ waħda fil-ġlieda kontra l-oppressjoni. Jien kont hemm, mal-folla. Għall-ewwel ma' missieri merfugħ fuq spalla waħda nxejjer biċċa bandiera, ngħajjat u nidħaq. Iva, nidħaq, għax għalija dik kienet biċċa qors li bħalha kont nara biss fil-Karnival. X'kien ġej u x'kien hemm merfugħ għalija bil-moħħ ċkejken li kelli, ma stajt nissoponih qatt. Ir-rassa bdiet kaxkarna tul Triq Irjali u Triq Santa Luċija. Hawnhekk, fl-imbuttar, jien u missieri nfridna. Bqajt waħdi, miexi mkaxkar mal-folla nxejjer bandiera twal minni ħamra u bajda. 'l hemm u 'l hawn bdejt nilmaħ xi nies li kont nafhom. Għal ftit mumenti u jgħibu minn quddiem għajnejja. Il-bejgħa kienet imħallta, Fejn kellha tiltaqa' l-assemblea, rajt deħlin nies ta' kull klassi, tagħrafhom minn ilbieshom. Min frakk u tomna, min iħammar f'ilbiesu ta' monsinjur, min bl-ingravata jew iċ-ċoff u b'xi kappell tat-tiben jew ta' trizza, u min bil-libsa ordinarja ta' kuljum, bil-qnimis bl-għonq miftuħ u bil-beritta. Niftakar li mal-mewġa tal-folla rajt lil Wenzu merfugħ fuq l-idejn, dieħel il-każin bil-massa timbotta warajh. Mur għidlu lil Wenzu li għalih il-mewt kienet moħbija wara l-kantuniera. Il-kummenti li fil-ġenn tal-mument in-nies bdiet tgħajjat u twerżaq, għadni niftakar uħud minnhom. Kemm se ndumu nissaportu l-ġuħ? Iż-żaqq qed tgħajjat, trid tiekol! Ikbru u żdiedu jgħidulna, u t-tfal min se jitmagħhom? Komplejna niżlin imkaxkrin. Ħdejja kien hemm biċċa ta' raġel ġmielu b'bandiera Maltija mdawra miegħu. Rani hekk żgħir, ħatafni minn qaddhi u ried jerfagħni fuq dirgħajh. Ħallejtu jerfagħni, u stajt nara aħjar il-folla tan-nies jiċċaqilqu qishom xmara ta' ndannati fl-infern. Staqsieni min jien. Staqsejtu min hu. Ġużeppi, qalli. Ġużeppi Bajjada mix-Xagħra, Għawdex. Għaddew is-snin u għadni narah quddiem għajnejja. Xagħar imqanfet, wiċċ maħruq bix-xemx. Komplejna niżlin fost il-gharar tal-ġebel għal fuq il-Pulizija li bdiet timbuttana 'l isfel u lwejna għal Triq l-Ifran. Ġużeppi Bajada kien inqata' biċċa sewwa minni. Lil missieri ma stajt nilmħu mkien. Il-ħajja tiegħi fiċ-Ċkuniti, kif ġa tafu, kienet il-ħajja tat-triq. Imma dakinhar li nqala' l-istorbju nzertajt id-dar. U bqajt tiela' lejn Triq Irjal ma' missieri.
Il-kawża u r-raġunijiet li wasslu lill-Kotra Maltija biex fis-seba' ta' Ġunju 1919 tirvella kienu bosta. Barra dawk li ġa semmejna l-poplu Malti, li sa dak iż-żmien kien qisu baqra kbira tinħaleb mill-bidwi kull x'ħin kellu ħtieġa u jitmaħħa kull x'ħin irid, kien beda biex jintebaħ Minn meta siefru u reġgħu lura Malta, x'inhuma l-jeddijiet tal-bniedem, kemm jekk ikun unani, kemm jekk ikun fqir. U l-ħaddiem kien beda jinġabar f'għaqdiet, f'unions, biex minnhom jitlob il-jeddijiet tiegħu. Meta raw dan, il-kbarat bdew biex jindesu f'dawn il-klabbs, il-unions u l-każini. U meta Ser Filippo Sciberras ħareġ l-appell tiegħu, xi wħud minn dawn telqu l-kelma li bdiet timxi u tas-seba' ta' Ġunju 1917 kienet ġriet sewwa. L-awtoritajiet Ingliżi m'għamlu xejn biex itaffu, iżda żiedu l-ħatab fuq in-nar. Wara li qdew b'Malta u bil-Maltin, bagħtu 'l kulħadd jixxejjer, u ħlief nies bla xogħol u bil-ġuħ ma kontx tara. tal-imtieħen, tafu min huma? Bdew jitħnu kollox u l-ħobż aktar kont tistħajlu balla ta' żmien it-Torok milli grazzja t'Alla. U l-Malti ta' dak iż-żmien kien għadu jgħix bil-ħobż biss. Iżda, kif għedna l-aħħar xagħra li kebset il-ħuġġieġa kienet it-tixwix tal-leaders għal dakinhar tas-seduta tal-Assemblea biex jeqdew bil-poplu biex jaħkmu biex igawdu l-kultura Latina. U l-poplu obda, bħal m'għamel dejjem, u daħal il-belt bl-eluf kbar.